Salowmaleýkim hormatly watandaşlar, hanymlar we jenaplar. Bu gün näme nesip edenden owadan günleň biri bolan elbetde ýerleşýän ýerimiz nirde? Disneýdaky on beg közenerde häzir Akmyrat Wine. Owo. Şoň bilen täze gepleşige başlaýas. Mekan bilen diýip birinji bölümi. Salowmaleýkim, gowymy? Waleýkimessalam, hawa, sag bol çagyranyň üçin. Näçe wagt çagyrdym, malades oglan, ýene reski atragirowdi etdi, çalt geldiň. Hawa, senden iki sagat öň geldim-dä. Gaýrat et. Indi mähriban dostlar, häzir gepleşigiň temasyny men Akmyrada düşündirýän. Akmyrat, häzir. Şu nauşnik alyp gulagyňa geýýäň. Menem aýdym goýberýän. Aha. Men sana sorag berýän. Soraglary sen eşitseň o näme jogap berjek? Ine seret. Şularyň hersiniň arkasynda ene oglan bloger diýä, gyz bloger diýä, gyz aýdymçy, oglan aýdymçy diýä. Ha. Şu soragy men şeýle berýän. Öwremde islendik näme diýip dur? Oglan aýdymçy.
Oglan aýdymçy.
Ondan üç sene öwürdigim şolaň adyny aýtmaly. Bolýa bolýa. Taýynmy?
Aha.
Ana onda muňa nauşnik berelermi?
Göni başla bermeli eken onda.
Jebel we gowy. Täzeje eken aýa. Hani? Barýam aýdym. Aýdym gitdi.
Bergi haçan berjek? Ha? Bergiňi. Eşdilýärmi?
Onda näme, başladykmy? Hawa, hawa. Birinji sorag şeýle. Mekan Nowadow.
Hawa, birinji sorag şeýle. Mekan Nowadow. Birinji sorag şeýle. Halamaýan blogeriň.
Atam 077.
Haýsy blogera kommentariýasynda fake akkauntdan meduz diýip ýazýar?
Solo gahrymanyba. Soraglar men bilýän däldirin, soň öýkeläp oturmaly. Haýsy aýdymça bergiň bar?
Şöhrat Saparow. Aýraýynmy? Hawa. Gowy zat berýänsiň-ä, hawa. Birinji sorag halamaýan blogeriň diýdim, senem atam nol ýedinji. Atam, men bilemä akdanym.
Aýsyz blogera diýdim, feýk akkauntdan Meduz diýip ýazýar diýdim, ol sola diýdim. Wah. Gördüňiz dälmi? Haýsy aýdymça bergiň bar diýdim welin. Şöhrat Saparow. Dowam edýäsmi? Dowam edibereris onda. Daway. Bakaýyn.
Haýsy blogeri göreňde begenýäň, görmeseňem halanok? Gadaý, gardaşym. Aý ýadyma düşýänleri aýdaýanda. Haýsy blogeri Duet edesim gelerdi.
Gülçynar Täç. Haýsy aýdymçyny toýuňda aýdym aýtdyrasyň gelerdi?
Mekan Ataýew. Tak. Gowy sorag berýäňmi özüň? Soň ýakamdan tutup durmasyn. Ýok, ýok. Gyzlar, oglanlar, hasam gyzlar öýkelegräk bolýar-da sungatda. Sungatdamy?
Hawa.
Bu degişme.
Awa, düşünseler bolýa. Ikinji, haýsy aýdymçynyň geýnişini halaýaň?
Gyzylgül Babaýewa.
Haýsy aýdymçy seň üçin krasawçik? Arsy.
Haýsy blogera bergiň bar?
Guwanç Malçy. Iň dugsuz görýän blogeriň?
Mahym of. Eý menden agat görmäň ow ýöne meňkä aýtmapdyr. Haýsy aýdymçy hiç hili toýda şowhun döredi bilenok. Dezert. Näme diýeni bilýäňmi? Ýok. Hä?
Ýok.
Haýsy aýdymçy diýdim toýda şowhun döredi bilenok diýdim. Senem dezert diýiň.
Tersine bolup durda. Haýsy bloger Seň üçin iň gowy geýinýän. Aladin.
Haýsy gyz bloger göreňde gowy görensiraýaň, gideňde oňa markasyndan gepini etýäň.
Semi Peýn. Haýsy aýdymçyň klibine düşesiň gelerdi?
Mähri Pirgulyýewa. Kime bergiň bar?
Ufazygydyň.
Näçe? Näçe? Ha?
Näçe bergin bar?
Yo bergime yok, algyma var.
Iň bolgusyz bloger.
Oyun etme de Batyr var. Batyr toy hyzmat.
Batyr, menä dostlaryna gaty görme. Ete, bul aýtdy. Aýs blogerlaryň wideosyny göni geçirýän görme. Anýuty.
Iň gowy görýän adamyň.
Mert Nazarow. Iň gowy görýän aýdymçyň.
Seba Singer. Malades, malades. Iň gowy görýän oglan bloger.
Döwran aktýor.

Şular ýaly bize pursatlary döredip berýän Gahryman Arkadagymyz, hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyz, hormatly Prezidentimiz janlary sag, başlary dik bolsun, il-ýurt bähbitli işlerinde rowaçlyklara beslensin!